Yadeɛ kɔ di awuo yi ama nneɛma nyinaa ayɛ basaa. Nso yadeɛ wɔ hɔ o, yadeɛ ni hɔ o, yɛbɛsom Awurade. Deɛ ɛtwa sɛ Awurade yɛ no, ɔbɛyɛ wɔ yɛn abrabɔ mu. Na yɛ ana mpɛn bebree yɛ ana ɛyɛ me ya sɛ amanfoɔ afa yadeɛ yi ho de te fie de abɔ wɔn ho safohene. Ɔdɔfoɔ, wonnim ɛda a papa no ɔbɛpue. Sɛ mprempren yi a yɛwɔ mu yi, sɛ papa yi pue seesei a, akonta bɛn na worekɔ akɔdie? Ɔdɔfoɔ, yɛnhwɛ no yie na yɛmfa yɛn ho mma Kristo yie na yɛnhu sɛ Kristo nkutoo na yɛde yɛn ho to ne so a, adeɛ nyinaa bɛdi aboa yɛn na awie yɛn yie. Ɛno na mekan ɛyɛ bi na ministers no baako, ɔse wɔ follow protocols yi nyinaa nso ɛne wanwa sɛ wanya bi. Ɛdeɛn nti na wɔ follow protocols yi nyinaa nanso wanya bi? Adɔfoɔ, yadeɛ wei yɛ honhom mu yadeɛ a sɛ woyɛ w'adwene sɛ wotena fie na woatwɛn sɛ yadeɛ no bɛkɔ ansa na woaba asɔredeɛ a, ɛnneɛ wobɛkuta hwirenhwiren. Nti yɛnkɔ so ara na yɛnkuta Awurade mu yie na Awurade bammɔ da yɛn so paa. Amen. Abɔfra bi wɔ India na ɛno a meredi ne ho story kakra na wɔkyerɛ sɛ last year December, Ɛna ɔ prophesied sɛ yadeɛ bi reba this year. Nso ɔbɔɔ yareɛ no din. Ampa, March yi mu yareɛ no ayi ne ti wɔ ɔman yi mu. Wasan a prophesy bio ɛda nnora sɛ December another sickness nso resa reba. Ɛno nso bɛhyɛ aseɛ March 2021. Nti me ne wo mmienu yɛkɔeɛ anaa yɛbaeɛ? Yareɛ yi baeɛ yɛhunuiɛ ho ano. Bio nsa bɛka ho. Adɔfo, etwa sɛ yɛde yɛn ho ma Kristo yie. Sɛ wowɔ Kristo a, wowɔ adeɛ nyinaa. Kristo bammɔ no da wo so a, ɛdeɛn ne coronavirus? Ɛdeɛn ne yareɛ a ɛreba? Wonsuro, enti sɛ wobɛfollow protocols yi nyinaa a, anka ɛbɛto wo. Na Kristo deɛ, ɔyɛ yɛn fapem a yɛde yɛn ho to ne so a, yɛn ho bɛtɔ yɛn akɔsi awieeɛ. Amen. Ɛnnɛ, mmerɛ no kɔ nti, me ne wo bɛsua biribi kakraa bi. Na anka mewɔ nsɛm ne mo ka paa, but mmerɛ no kɔ.

Yɛahunu sɛ, sɛ wote asase yi so na sɛ Nyame honhom nte wo mu a, woayɛ sɛ atentennuro bi na wode nam wiase. Etwa sɛ nipa biara, wopere hwɛ Nyame honhom kronkron na ɛbɛtena wo mu, Nyamesuro honhom, honhom a ɛbɛma watumi de asuro Nyankopɔn na wahu sɛ Ɔyɛ kɛse, Ɔno nkutoo na etwa sɛ wodaa no. Enti Vɛɛsoani rekasa ama yɛahu sɛ, Onyankopɔn Gyesi aberante bi a yɛfrɛ no Gyesi. ne lineage mu na Jesus Christ efiri baae because Jesse root na ɔnyɛ Israel ni ɛna ɔde ne ho kɔbɔɔ Naomi ɛna ne lineage ɔbɛware ɛɛ Boaz ɛma Boaz sɛ ɔmo bɛwo Obed na Obed so bɛwo Jesse ɛna edidi so a nti Jesus ofi Jesse mu na ɛbaae na Bible ma yɛte aseɛ sɛ Honhom Kronkron aba no abasu no the old testament wamfa amma wɔn nyinaa nya Jesus nkutoo ɛna the spirit of the holy spirit no the manifestation ne nyinaa Onyankopɔn ɛde ɛmaa no nti ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ honhom aba no ɛwɔ nkorabata nson bi a mepɛ sɛ me no ɛhyɛ na yɛhu sɛ Sɛ yɛde yɛn ho to Awurade so nko ara na yɛbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Nyame Ɔnkronkron sɛ ɛmmɛtena yɛn mu a, deɛ yɛhwehwɛ nyinaa ɔde bɛdom yɛn. Enti ɛnnɛ anɔpa yi adɔfoɔ, deɛ meka nyinaa ne sɛ Nyame Ɔnkronkron ɔno deɛ wayɛ krado, ɔrepɛ obi atena ne mu, ɔrepɛ obi de no ayɛ adwuma. Enti sɛ wobɛbie wo mu ɛnnɛ anɔpa yi na woahunu sɛ ɔno nkutoo na yɛde yɛn ho to ne so a, deɛ nyinaa di boa na ɛwie yɛn yie a, ɔbɛba abɛtena wo mu. Na ɔde wo ayɛ nea ɔno ankasa ɔpɛ. The spirit of the Lord, yɛka sɛ the spirit of the Lord a, na yɛpa kyerɛ the spirit of dominion, sɛ ɔdi biribi so, ruler, ɔdi biribi so. Na yɛhwɛ Moses a, Moses yɛ nipa bi a na Awurade de the spirit of dominion de maa no. Enti na na odi Israelfo anim tumi kɔ ahemfo anim kɔkasa de Israelfo firi nkoasom mu bɛsi kɔɔ Bɔhyɛ Asase so. Enti me ne wo mmienu nnɛ, sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ asu agu Awurade sɛ, Awurade mfa saa honhom no bi nnom yɛn a, Awurade yɛ nokwafoɔ sɛ Ɔde bɛdom yɛn. Yɛhwɛ obi te sɛ Daniel. Daniel, Awurade de honhom a ɛyɛ dɛ, the spirit of wisdom, de dom Daniel. Enti na Daniel tumi gyina brane, gyina atitiriw anim kasa, tumi san kyerɛ daeɛ ase. Enti ɛnnɛ me ne wo mmienu, sɛ yɛbɛkɔ Awurade anim na yɛaka akyerɛ Awurade sɛ, Awurade mfa saa honhom wei ndom yɛn a, Ɔyɛ Nyame nokwafoɔ sɛ Ɔde bɛdom yɛn ɛnnɛ anɔpa yi. The spirit of understanding yɛ spirit bi a, Sɛ wonya a, ɛma wohunu wote Nyame asɛm ase yie. Ɛma Nyame asɛm, deɛ ahinta wɔ Nyame asɛm mu biara, ɛda adi ɛma wohu Nyame asɛm. Nti mene mmienu ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛpere ahwehwɛ the spirit of understanding na yɛtumi ahunu Bible, deɛ Bible pɛ sɛ ɔkyerɛ. Sɛ woanhwɛ yie a, Bible no a ɛda hɔ no, wobɛkan no sɛ deɛ wokan graphic. Na mmom sɛ wonya the spirit of understanding a, ɛbɛboa wo ama woate nneɛma a ahinta, na ne nyinaa ada adi ama wo nso so woanya ɔgyeɛ. Yɛhwɛ the spirit of might. The spirit of might anaa mighty yɛ spirit bi a na Samson use. Na saa spirit wei ɛba wo so a, yɛ na mpɛn bebree yɛka sɛ dɔ wo yɔnko.

wo ne no te fie na ebia w'atade bi koraa a ɛhyɛ woɔ na ɛyɛ no yea sɛ wohyɛ saa ata OMV o! Ntɔkwa a ɛho nhia na ɔne wo ko wɔ fie. Ɛnnɛ ɛduru nso sɛ ɔbɛpra, wonkɔpra ɛ. Na nkɔnkɔnsa die na ɔne wo reko. Bible se saafoɔ no, saa ɛtan hunu no, na ɔsɛ dɔ no na twe ne bra Kristo mu. Na sɛ yɛka sɛ atamfo a, atamfo Bible ka Luke 19:27 a ɔsɛ m'atamfo a ɛmpɛ sɛ medi wɔn so no, mentwe wɔn mmra Nyame fie na menyɛ dɛn na menku wɔn. Enti sɛ woka sɛ Nyankopɔn anaa Bible se dɔ w'atamfo nti atamfo biara na abɛdɔ ne deɛ a, ɛnna ɔbɛwu afiri ateasefoɔ asase so abrɛ a ɔtaa mo nso yɛ. Enti ɛsɛ yɛhu ne mmienu, atamfo koro a Bible se yɛnnɔ wɔn, because ɔtamfo a ɔde wo ato tankuruwa mu na ɔne wo reko wɔ fie deɛ, ɛyɛ anisoɔ tan, ɔno deɛ Bible se bɔ mpaeɛ ma no na twe no firi ne porɔeɛ a ɔte mu. Na mmom ɔtamfo a ɔno ɔnya wo ho biribi de akɔ spiritual a, na wo ho adeɛ da hɔ na ɔrekankye tia wo, na ɔresɛe wo sɛ wobɛwu afiri ateasefoɔ asase, yɛdɔ no? Yɛnnɔ no. Nti the spirit of might na Samson na ekura no no, na ɛyɛ ɔ ɔ ɛyɛ brane a ɔde ɛdɛn ɛko tia n'atamfo, ɛde fight for n'atamfo. Saa spirit no mmienu mmienu, ɛnnɛ nka yɛbɛka akyerɛ Awurade sɛ ɔmma yɛ saa spirit no bi. Because Ephesians six eleven to eighteen, Paul ɛka asɛm bi wɔ hɔ, ɔkyerɛɛ yɛn akodeɛ a ɛtwa sɛ Kristoni biara ɔyɛ dɛn, onya. Ɛdeɛn nti na ɔkaa saa akodeɛ no because ɔnim sɛ yɛwɔ atamfo bi wɔ hɔ nom a spiritually no wɔn reko tia yɛn ɛnyɛ physical atamfo nti me ne wo mmienu ɛtwa sɛ yɛhwehwɛ saa the armor of God saa spirit no a ɛbɛhyɛ wo akotadeɛ te sɛ deɛ sogyani ɛrekɔ ako a ɔbɛhyehyɛ no firi ne tiri so ɛde aba bɛsi fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi to etuo anaa obi to agyan bi a ɛnwɔ no no twa sɛ me ne wo yɛ kristoni deɛ yɛso yɛbɛpere saa spiritual armor no bi ne ɛde ahyɛ na atamfo no a Luke kaa ho asɛm sɛ, Wɔko tia yɛn a, yɛntwe wɔn mma Awurade anim, yɛmmɛku wɔn no, wɔanto annya yɛn, na yɛanya ɛfa ahodie. Amen. Enti deɛ meka nyinaa sɛ, me ne wo mmienu yɛbɛpere ahwehwɛ the spirit of mighty na Awurade de dom Samson na ɔtumi de gyina n'atamfo anim, ɛtumi de sɛ n'atamfo no. Yɛbi ne wo mmienu bɛtumi apere anya saa akodeɛ no bi a, anka ɛnnɛ me ne wo mmienu nka ɛbɛyɛ nhyira. The spirit of counsel, the spirit of counsel ɛyɛ spirit bi a, Sɛ yɛrekyea a, ɛma ɛtwe yɛn adwene ba biribi so. Mprempren bebree yɛte asase so, yɛyɛ nneɛma bebree a at the end no na yɛnu yɛn ho sɛ yɛyɛɛ saa adeɛ no, efisɛ yɛyɛ biribi a yɛnkɔnsɔɔto Awurade, yɛnkɔ Awurade anim mfa ade koro a yɛyɛ no nkɔ Awurade anim, mmisa Awurade, nti yɛde yɛn adwene ne yɛn nipadua na ɛreyɛ saa adeɛ no. Nti ɛbɛyɛ bɛwie no na afei agye yɛn nsam nti mehu yɛ anka nti ɛbɛyɛ sɛ yɛyɛ agyidifoɔ yi deɛ me ne wo mmienu ka yɛbɛpra hwɛ the spirit of council sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daa ne daa nyinara sɛ yɛkɔ wayward yɛkɔ yɛkyea a saa spirit no ayɛ dɛn atwe yɛn de aba Kristo mu na yɛn ani ada yɛn ho so because woyɛ Kristo ni atwa sɛ abere biara wɔn ani da wo ho so yɛ alert for any eventuality wonnim deɛ ɛbɛto nti term biara the spirit of council no na ɛsɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mfa ndom yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛrekyea a watene yɛn daa. Amen. Afei, the spirit of knowledge. Mene mmienu atwa sɛ yɛpere hwehwɛ the spirit of knowledge. The spirit of knowledge no ɛyɛ spirit a yɛhia Na ɛde bɛ reveal nneɛma a ahinta ɛde akyerɛ yɛn. Woyɛ Kristoni a, wonhia sɛ nneɛma a ahinta Awurade da no adi ɛde kyerɛ wo. Enti sɛ woyɛ Kristoni na sɛ Awurade nndaa biribiara adi nkyerɛ wo a, ɔdɔfoɔ, you need to go back and learn. Ɛyɛ sɛ wo san yɛ wo homework yie. Because ɛyɛ sɛ wonya adiyie afiri nneɛma a ahinta. Anyɛ saa wonam asase so saa ara kwa. Yɛhia sɛ yɛgye saa spirit no, the spirit of revelation, na Awurade reveal nneɛma a ahinta biara wɔ Bible mu de kyerɛ yɛn. Because Bible no ɛda no sɛ wokan na sɛ Awurade amfa nyansa ne nimdeɛ no amfa annom wo a, wobɛkan ne tiri asaa kwa. Na mmom wɔde saa the spirit of knowledge no dom wo a, wobɛhu sɛ daa ne daa nyinaa wobɛnya nteaseɛ ne nneɛma a ahinta biara no, wɔbɛda no adi de akyerɛ wo. The spirit of the fear of the Lord. Yɛbɛka ho asɛm kakraa bi na yɛakɔ. Adɔfoɔ, wokae Proverbs 8:13 a, ɔse the fear of the Lord is to hate evil. Awurade Nyankopɔn ɛtan bɔne tan. Bɔne yɛ adeɛ Awurade ɔmpɛ. Bɔne nkutoo na ɛtete me ne me Nyankopɔn ntam. Enti sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri bɔne biara ho a, Awurade se wayɛ krado ama me ne wo mmienu sɛ ɔbɛgye yɛn de aba ne nkyɛn. Yɛnnim da a ɔbɛsane afiri n'ahengua mu aba. Enti bɔne bi wɔ hɔ no a yɛyɛ a yɛfiri sɛ ɛnyɛ bɔne, bɔne bi wɔ hɔ a yɛyɛ a yɛfiri sɛ ɛnyɛ bɔne, nanso bɔne biara a yɛbɛyɛ biara, ɛma Nyame Honhom Kronkron no twe ne ho firi yɛ ho. Ɔmpɛ bɔne, ɔmpɛ fi, ɛno nti na ne mogyaa no sɔɔ fɔm na ɔse deɛ, It is finished, mawie. Bible ma yɛte asɛ na ɔyɛ ɔdefoɔ, na ɔsane firi n'ahengua mu baa asaase yi so, bɛhwiee ne mogya de guu maa me ne wo mmienu, de pepaa bɔne a me ne wo mmienu yɛ, tim. Bɔne no a yɛayɛ no a ɛno nti ɛma yɛnhu yɛn ho ano no, ɔbɛfatow ne ho so bere a na bɔne no nkekaawa biara nni ne ho no. Ɛbɛgye yɛn afi saa bɔne no mu. Enti sɛ wɔagye me ne wo mmienu afi saa bɔne no mu deɛ a, na etwa sɛ yɛbɔ abrabɔ tenenee, yɛfa ɛkwan no so, ɛkwan a ɛde yɛn bɛkɔ nkwagyeɛ mu, na yɛnsan nkɔyɛ saa bɔne no bio. Mpɛn bebree no, agyidifo.

Wobegye wɔn asase. Ɛno nti ne yɛ bere bebrebe no, bɔne bi wɔ hɔ a yɛyɛ a, ɛho asotwe no ba yɛn mma so, but yennim. David yɛɛ nneɛma bebree, ɛho asotwe no baa ne mma so. Yɛhwɛ sɛnea ne mma si yɛe a, ne mma yɛɛ basaa, Absalom ne ne, wɔyɛɛ basaa. Na ɛnam sɛ Solomon deɛ, na Nyankopɔn no ara na achoose no nti no, ɛna Solomon deɛ, otumi rise bɛyɛɛ nipa pa. Enti bɔne bi a yɛyɛ biara, ɛho asotwe wɔ asase so de ma yɛn. Enti yɛse yɛyɛ agyidifoɔ deɛ a na sɛ Nyame honhom te yɛn mu nko ara deɛ a ɛne ɛyɛ sɛ yɛdwane bɔne. Ɛtwa sɛ yɛdwane bɔne na Nyankopɔn su no bi ba bɛtena yɛn mu. Sɛ yɛse yɛdɔ Awurade na sɛ yɛn yɛn demonstrate saa ɔdɔ no a, na dɔ a yɛde dɔ Awurade na ɛne sɛn? Sɛ wodɔ obi a, deɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Ɛtwa sɛ wo wo wo demonstrate saa ɔdɔ no, woyi ɔdɔ no adi de kyerɛ nipa korɔ no. Sɛdeɛ Awurade yii saa ɔdɔ no a ɔde dɔ adasamma no mmienu no, ɔyii no adi de kyerɛɛ yɛn no. Ɔde ne dɔba korɔ bɛwui, bɛhwiee ne mogya de gu de maa yɛn. Ɔyii saa ɔdɔ no adi de kyerɛɛ yɛn. Ɛno yɛfrɛ no agape love. Mmerɛ sɛ ni no, yɛbɛkɔ ɛno so na yɛakyerɛkyerɛ no, ɛnyɛ nnɛ. Saa agape love no, mene wo mmienu, yɛmmu sa yɛn ho sɛ yɛbɛtumi ayɛ bi anaa? Ɛyɛ ɔdɔ a ɛmu du yie paa. Enti sɛ yɛdɔ Awurade deɛ a, ɛnneɛ na ɔdɔ no a ɔyi no adi kyerɛ yɛn no, ɛtwa sɛ me ne wo mmienu yɛ nso yɛyi saa ɔdɔ no adi kyerɛ yɛn ho yɛn ho. Na me ne wo mmienu no, yɛyɛ anaa? Saa ɔdɔ no, yɛyi no adi de kyerɛ yɛn ho yɛn ho? Yɛnhwɛ no yie na yɛnyi ɔdɔ no adi, ɛfiri sɛ ɔse sɛ wodɔ me a, Di m'ahyɛdeɛ so. John fourteen fifty ɛwɔ ɔsɛ odɔ me a di m'ahyɛdeɛ so nti ɔno dɔ yɛn nti na ɔno ɔbaa yɛ a ɔde ne ne dɔ ba de bɛbɔ afɔdeɛ maa yɛn nti deɛ na ɛso yɛ so yɛsɛ yɛyɛ sɛ yɛso yɛbɛdɔ ne back deɛ a na yɛ ɔdɔ a ɔyi na de kyerɛ yɛn no yɛso yɛyi saa ɔdɔ no bi adi akyerɛ ne deɛ a ɛne ɔsɛ yɛnni na ahyɛdeɛ so ahyɛdeɛ no wodi so deɛ a na kyerɛ sɛ wodɔ awurade so wantumi anni saa ahyɛdeɛ no so deɛ a saa mmara no na mmara bɛn na na ɔreka ho asɛm Sɛ me ne wo mmienu yɛbɛdodɔ yɛn ho, love one another. Saa mmara no a na ɔreka no nyɛ mmara a Mose hyɛ too hɔ apam dada anim. New commandment na ɔno bɛwuiɛ no ɔde bɛgu hɔ maa yɛn no, saa mmara no na ɔreka ho asɛm sɛ me ne wo mmienu yɛbɛdodɔ yɛn. Yɛbɛdodɔ yɛn ho. Enti mibisa sɛ, yɛn mu mmienu, yɛdodɔ yɛn ho anaa? Yɛde ɔdɔ adi de kyerɛ yɛn anaa? Yɛnnɔ yɛn ho? Because wohwɛ wo nua, deɛ obi bɛ, deɛ obi bɛyɛ de akyerɛ ne nua a, ɛns, ɛnkyerɛ sɛ ɔdɔ ne nua. Nso so ɔse ɔyɛ ogyidini, ɔyɛ Kristoni mapa. Ɛdu Kwasiada a, ɔba asɔre. Na meka kyerɛ wo sɛ, asɔre kɔ no ɛnkyerɛ sɛ woyɛ ogyidini o. Gyidini no ne abrabɔ a wobɔ. Life no a ɛte wo mu no, abrabɔ no a wobɔ no wo fie hɔ no, abrabɔ no a wobɔ no wɔ w'adwuma mu hɔ no, ɛno na ɛbɛma yɛahu wo nipaban sɛdeɛ woteɛ. Na asɔre dɛm ha deɛ, ɛyɛ hyia dɛm a yɛbɛhyia. Na Kristo som no ankasa deɛ, ɛne w'akoma. Sɛn na wosi bɔ abrabɔ no fa? Yɛba asɔredɛm a ne abɛyɛ kronkron kronkron se ma ɛsoma awurade o te dɛ. Yɛwie a yɛnya duru fie a kwasiada afa ho asa ɛfiri dwada ɛkɔ no. Kɔhwɛ abrabɔ ne suban bi a ɔda no adi wɔ ne fie, n'adwuma mu hɔ. Ɛno yɛ Kristosom anaa? Ɛno nyɛ Kristosom. Enti sɛ yɛpɛ sɛ Kristo bɛtena yɛn mu na ne suro no, ne honhom suro no bɛtena yɛn mu na ɛde yɛn nante n'akwan so dea sɛdeɛ ɔno ɔbɛnante n'akwan so no deɛ a, ɛnneɛ ɛtwa sɛ me ne wo mmienu yɛyɛ dɛn? Yɛto nneɛma dada ne nyinaa gu, bɔne nketenkete bi a yɛyɛ bi a, yɛto ne nyinaa gu na yɛbie yɛn akoma mu ma n'asɛm no ɔbɛtena yɛn mu. Ɔbɛtena yɛn mu a, ɛbɛkaakae yɛn nneɛma a etwa sɛ yɛyɛ ne afa kwan no so de akɔ nkwagye. Amen. Nea meka atwa toɔ ne sɛ, the spirit of the fear of the Lord. Mmienu mmienu atwa sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛhyɛ nyame ho kronkron sɛ ɔde saa ho kronkron adom no nyinaa ɛbɛdom yɛ because woyɛ ogyidi ni a ɛtwa sɛ saa honhom kronkron no nyinara adom no nyinaa ɔde ɛdom wo ɔde dom wo a Wonam a woyɛ free, wonam a wonsuro biribiara, nka yareɛ yi baeɛ nka ɛnyɛ nisa amanfoɔ aka dan mu, Nyame Honhom Kronkron te wo mu a ɛdeɛn na wosuro? Wonsuro biribiara, but ɛnam sɛ yɛmmɔ abrabɔ pa, ɛnam sɛ yɛnyɛ deɛ ɛtene, nanso yɛka no yɛano fafa sɛ yɛyɛ agyidifoɔ nti no, biribi ketewa bi ba a ne yɛpɛ baabi afa. Na ano nkran, asase wosow kakra a ɛsɛ sɛ amanfoɔ kɔhyehyɛ mpa ase. Metee koraa na ɛyɛ me sɛ na mpa no a wokɔ akɔhyɛ aseɛ no, enti mpa no na ɛbɛgye wo anaa? Mpa no ntumi nnye wo. Kristo nkoa na ɛbɛtumi agye wo. Enti ɛnɛ anɔpa yi, yɛnhunu sɛ Kristo nkutoo ne yɛde yɛn ho to ne so a, adɔfoɔ, adeɛ nyinaa bɛdi aboa na ɛbɛwie yɛn yie. Yɛmmɔ mpaeɛ nhyɛ Awurade na ɔmfa Nyame Honhom Kronkron no nnome yɛn. Nyame Honhom Kronkron te yɛn mu a, yɛbɛdi nkunim daa. Amen. Love is kind. Your love is patient. You fill my heart.